Avɔgbedɔ Louis. Avɔgbedɔ Louis. Avɔgbedɔ Mauli. Avɔgbedɔ Mauli. Akpe. Uh, uh, I want to ask them. Uncle, wotu tɔfia ŋkeke ɖeka ɖeka bla vɔvɔ ɖekɛ ya. Nye nye gba.
Leke eh, eŋu kɔ nɔnɔ mee. Eŋu ɖo fu ɖem na mi ale be etɔe wotu ɔ mi te gɔmese mu. Tso tɔgbi tɔgbiwo be tadzi kpaa nyiwo medzɔ kpɔ gakea Dukplɔla Nana Addo Dankwa Akufo Addo be ezi yeava xɔ la, ana be nuwo va sesẽ na mí. Heya fia eɖɔ edzi míle le ƒuata afia eɖɔ sam fia ega meli fia mí mamage ne ɖeviwo ɔkɔ ɖu nui o. Efia mí bolo be efia. Ta nyia la mí ɖoɖo wɔm ale be míalé ŋku ɖe enu ma ŋuti le 2024 alo me ma hmm ele ŋkɔ ɖe ŋu na mi ale be ne rɔrɔɖo lia ke míaɖe kuku na amegãwo eke le mía ŋu ne ele ŋkɔ ɖe ma ŋu na mi esededea eva wɔe be dɔtoto va ge ɖe eme kpɔ nokpɔ edɔ mi le afia dzi ɖa ŋu sia ŋu efo ɖem dɔme ye mi le tso ŋdi ŋdi ŋdi anɔ fiafia etɔe wotu ɔ ega meli o míaɖu nui o evɔ vɔɖitɔ ye ganye be eɖɔ ya ke wɔm míle afia dzi la wobe míga eɖɔ ya kplɔ go yigba trɔ evɔ xeya li nana hafi aha muɔ eva eyi me enu gbɔ na mí gake nenye be wònye nenema ke he be míalé ŋku ɖe eŋu be ne míakplɔ xoxotɔwo ne wòku hafi he yɔ be míazã ne míazea hmm. ke ɖɔɖɔ ɖom la yea hiã be mialé ŋku ɖe eŋuti hmm. hmm.
ya abe aleke nègblɔe be enuwo me sese ma medi be mase gɔme le akpa yi ke enye be ee hafi ne be nuwo me sese ma woɖo ŋgɔ woɖe gbeƒã ne mía dua dza katã be o oh, close season ya evava ge ta o oh, midze agba mia mia adzra nuwo ɖi Ne mɔlu kotokoe miaƒle ada ɖe gli ŋu ami ƒli, agbelimɔ kotokoe miaƒle da ɖe gli ŋu ami ƒli da ɖi, ebli kotokoe miaƒle da ɖe gli ŋu ami ƒli da ɖi. Ne ga ɖe dzi ge miala ade ɖe akevi aɖe me ada ɖi kple susu be ne season ya va ge ɖe eme, close season ava, mianɔ agbe ɖe ŋu. Mite ŋu awɔ ema wa? Ee, nyateƒe nyae. mi wo rɔrɔ ɖo mo gaka mɔlu ɛ wo kɔfɛ la awo mi me ɖo mɔlu tɔgbɔ o mi wo ŋutɔ mia go mi wo ŋutɔ mi wo rɔrɔ ɖo mo la mm. elabe wo na mi nya gake dɔ le me va tsɔ fɔ na mi o ok ok mm, ne dɔ ɖo tsɔ fɔ ke ne rɔrɔ ɖo le tso mi wo aha mu nya go ma enye ne mi wo da ne mi wo da ɖe anyi o nye be dɔ me va tsɔ fɔ na mi o ta rɔrɔ ɖo mo katã la mate va so edzi nenema o Ɖɔɖɔɖumɔ mete va eso ɖe Eso dzi nenema. Akpe, let's come to you, uncle. Eh, ɖo ŋu nam, eyi ke wowɔ close season a, wogava be ao, eh, yewomete ŋu tsotso ge ko atu ɖɔ ɖe mia, etɔ ɖe mia ŋu nenema koa, abe miava nɔ kpo ta o ta yewokɔ mɔlu kotokuvi ɖekaɖeka ɖewo vɛ na mi. Leke miawo mixɔe? Mi leke mi me enɔ agbe ɖe ŋua? Leke mi aga be eŋuɔ me sese na mi eyi ke wokɔ mɔlu kotoku viwo vɛ na mi? Wokɔ amiwo kɔ kpe ɖe ŋu, wokɔ makaroni, saɖi kple etɔwo kɔ kpe ɖe ŋu vɛ na mi. Ko mi gava be eŋuɔ sese ŋu na yi o. O, magblɔe be nuɖuɖu be nya wokɔ vɛ pɛpɛ gake mía me xexlẽ ŋu yio le erɔ gbɔ eŋuɔ me te va de mía ŋu o. Mɔlu kotoku vi ɖeka ame ame ene.

Aƒea tsrɔ̃ eye wotu tɔ na mi vɔ. Naneke mi mega naneke wɔm o ɖeko mi ne mi le aƒeme miava se ɖɔ se ɖe. How do you guys survive? Leke mi wɔm hafi asi ŋu asi tsi me tsi dzodzi me yim leke wogblɔ nɛ hɛ? Ah, Eko ma. Eko ma. Ah, Ne mi va, ne ŋua ke ne mi va, ale mi do go tso aƒea me hafi va aƒe ta na ma ko mi ga nɔ la ga dzo ɖe ema. Etsia ye ko mi nɔ nom kekeake. Nyanya le adizia mɔlu kotokuvi ɖeka mia mia me tɔe mee. Mele ame ame etɔ̃ me. Eya ŋkeke eve ko mí ɖui. Evɔ nyanya tɔ fiɔ me la viɖe viɔ me ve le asinye. Afi nyɔnuwo wotɔ fi kɔ eku nya ma katã nya ma va tsaka. Mm. Akpa.
E ye ŋtɔ evi ɖeviwo le ye si afi nyɔnu nyɔnu wɔme neni le asiwò? Nyɔnu wɔme eve.
Nyɔnu wɔme eve ye le asiwò. Ee. Ok. E as enye nyɔnu wɔme eve ye le ye sia enye na ŋu sesẽ wokɔ mɔlu kotoku vi five kilo na ewò be miame ɔme ne miama eh, baba no ɖe hema eta gbãgbɔ be eh, nenema wòva yie ma eh, mm. leke na ha wɔe eh, ke fifi le afia míesi be egbanye ŋkeke bla vɔvɔ ɖekea
wotuna tɔ ya na mi xoxo wotutɔ abe zi etɔ̃ alo katã ya yes Ne wotui ne wo ŋui ɖe, ale wotu ne mìa expect na be o eŋu do mìava va ge ɖe mìete ɖe nɛ nenema anke ɖo ŋu nam. Ao nyateƒee. E ne wotu tɔ la mìkpɔna via ɖe. Okay. Ake e klo sizina me sizina ŋutɔ va dzona le koŋ. Eye ke nye be dziŋuia me mìle fia la, mm. enye sizina ŋutɔ. Okay. Gake eme wodena esa ɖo. vɔ geɖe va dzona hafi mìe wova ɖa esana mì kɔ heya mìva kpɔna a mìnɔna agbe ɖe eŋu enyona gake mede ha be season ya edziŋui ame wode sa na mì le ƒedziŋu adrea me ene o gake hema enya ŋu nuxaxa na mí gake wonye va tɔ ŋuti mí le nye ame aɖewo kpɔ ɖe mí de sukua ɖo afi aɖewo ta ekutrekukua ŋuti koe mí nɔna le.